Dembaş, temaşevan û bîrnerên hêja. Careke din min xwest vegerim bawe, kurte demekê ba re biborînim, li ser zimanê kurdî em bi hev re demekê biqedînin. Îro waneya di duyan ji fêrbûna zimanê kurdî ye. Navê waneyê Tîpên Girdek. Tîpên Girdek di ku de Tîpên Girdek tên nivîsandin? Ew di van rewşên jêrîn de tên nivîsandin. Yek destpêka hevokê, wek nimûne baran dibare, havîn germ e, bihar xweş e. Di du tîpa pêşîn a sernav û paşnavekî wek. Raman, Avrîn, Celadet, Bedirxanî. Sisê dema mirov bixwaze peyvekê an jî hevokekê baldariyê bikişîne ser, dikare bi tîpên girdek binivîse. Wek, Ji azadî û serbestiyê bi rûmetir tiştek nîne. A çarê navên cejnan, mehan, rojan, xaknîgarî, demsal, pîroz û her wekî din wek tebax, gulan, newroz, xuda, şemî, çiyayê kirmênc, payîz. A pêncê navên rojname û kovaran wek Rojnameya Kurdistan, Kovara Hêvî, Kovara Gulistan, Rojnameya Xebat. A şeşê piştî xal, cût xal, pirs nîşank û mat nîşankan. Wek li hevalê xwe nihêrî û got, Tu rast hevalî, ez bi te serbilind im. Mirovo tu çima wilo dikî? Ya heftan di kurdkirina peyvan de. Wek nimûne nê yê neteweyên yekbûyî. Bê zê berî zayînê. A heştan sernavên pirtûkan. Wek nimûne rêzimana zimanê kurdî, Salba, navê romana Yilmaz Gunay, Hawar, kovara hawarê. Ya nehan navê ziman û şêwezaran wek zimanê kurdî, zimanê erebî, îngilîzî, fransî, soranî, kurmancî, dimilî an jî zazakî. Ev bî şêweyên nifsandina tîpên girdek. Niha jî em ê navnîşanek din bêjin, ew jî ji nav tîpên dengdar pênc tîp hene, ji wan re tîpên cêwî deng an jî cêwî tîp tê gotin. Çima cêwî deng an jî cêwî tîp tê gotin? Her tîpek ji wan tîpan du dengan derdixe. Dengekî nerm û dengekî sert an jî hişk. Ew jî ev in. Pê, çê, kê, rê, tê. Em ê niha çend nimûneyan li ser her tîpekê bêjin, Tîp, serd, nerm. Navê tîpê pê wek, per, Pere, poş, pêş. Şêweyê nerm, pit, piling, panî, pêçî, pepik. Tîpa çê, zerd, çar, çeng, çeleng, çakûç. Nerm, çerm, çiya, Çek, çav. Tîpa tê, sert, ta, tevin, pişt, tek, talan. Şêweyê nerm, tu, tevir, tirî, tûr, tû. Rê,

Kol, kakil, kul, kund. Ev bûn tîpên çêwî deng. Niha jî em ê navnîşanek din di ser re derbas bin, ew jî taybetmendiya hin tîpan. Yek, di zimanê kurdî de du tîpên dengdêr li pey hev di bêjeyekê de nayên. Eger hatin jî em ê çi bikin? A yan tîpa dengdar yê dikeve navbera wan û wan bi hev ve girê dide, Ji wê tîpê re tîpa girêkok an jî tîpa kelijandinê tê gotin. Wek nimûne, mase û ek, maseyek, tîpa ye ket navbera her di eyan û ji hev Cuda kirin ji hev nehiştin bigihînin hev di. Ji vê tîpê re em dibêjin tîpa girêkok an jî tîpa kelijandinê. Rewşa didê yan jî dengdêrek dikeve û yek dimîne. Nimûne, ma se, ek, ma sek. Me tîp, tîpa e yek avêt û yek hişt bû masek. Rewşa sisiyê yan jî her du tîpên dengdêr e hevena herdik bi dengdêreke din tên guhertin. Wek nimûne, mase û ek dibê masak. Me her du tîp Pên a, ev ayna herdik me bi tîpa a a guhertin û bî masak. Têbînê. Dudiyê li ser taybetmendiya hin tîpên kurdî, eger tîpên dengdêr Ê û î li pêş tîpa yê hatin ew bi dengdêra i tê guhertin. Wek nimûne, dê, a min, li dibe derê ye dikeve pêşê, dê a min dibê diya min. Bi derê tîpa ê bi i hat guhertin. Dibê diya min ji bo bilêvkirin hêsan bibe. Nimûneyek din masî ê heva di vir de ê em kanin têkin tenê paşê yê dêxin pişê masî yê masiyê reş di vir de î bi i hat guhertin ji bo bilêvkirin hêsan bibe bû masiyê reş. Mî a şivên bî mîya şivên. Î bi i hat guhertin û bî mîya şivên. Pê ê yê dikeve pîşê dibê pê yê.

Me, xaniyê me, î bi i hat guhertin. Ev çend nimûne li ser tîpên dengdêr eger berî tîpa du tîp dengdêr bi hev re hatin. Rewşa sisiyê eger tîpên dengdêr û û û li pêş tîpa dengdar wê hatin gengazî heye yanê dibê Ku bi tîpa e bên guhertin. Wek nimûne dîsa dû wê, duwê, duwê pixarê, duwê êzingan. A didiyê rû, rûyê wî reş e. Rûyan jî carna rûyê wî reş e. Em kanin li şûna wê yê binivsînin. Rûyê. Wî reş e an jî rûyê wî reş e. Rewşa çaran du tîpên dengdar ên mîna hev li du hev nayên eger hatin jî yek ji wan tê avêtin. Wek nimûne. Serok Komar, di vir de du tîp dengdar wek hev li dû hev hatine, em dixwazin bêjeyekê ji van her du bêjeyan çêkin. Lê du tîp kê li dû hev de hatine, em ê kê yekê bavêjin û yekê jî bihêlin, dibêje dibe Serok Komar. Zarok Kumar wek kêyek tenê tê bilêvkirin. Di vir de wek re awar te çû çêdibê me got Zarok Kumar em tîpik kê davêjin û yekê dihêlin. A didiyê paş û şîv paş bi şê dawî bûye û şîv bi şê dest pê dike. Ev her du tîp lê em kê niha bêje yekê ji van çêkin. Em ê Şê yekê bavêjin û yekê jî bêhêlin dibê paşşîv, paş şîv. Numayîneyek din rast û tir heva jî weke ve dibê ji bo beramberkirinê di rengdêran de rast û tir dibê rasttir. Ema têyek avêt du tê hene, têyek di vir de û yek di vir de. Ema têyek avêt. Bi vê şêweyê em hatin dawiya waneya xwe ya dudiyan wîn bimînin di xêr û xweşiyê de ta waneyeke din.